Li ser biryara bîst û du pêncî û çar Komîteya Dariştina Distûrî bo Sûriyeyê ragihand. Di siyê meha Cotmê yê sala du hezar û nozdeh an yekemîn civîna Komîteya Dariştina Destûrî dest pê kir ta bîst û yekê Nîsana du hezar û bîst û yekê. Lê bixabin neh mehan rawestiyan. Piştî rawestandina neh mehan ji rawestandina Komîteya Distûrî cardî di meha cotmehê de hejdêhê meha cotmehê cardî dest pê kir. Lê piştî hefteyekê ji danostandinan Geir Pederson ragihand wek bêhêviyekê ji miletê Sûrî re ku negihand ta armancê. Çi xalê giring, çi xalên kûr di navbera herdu aliyan de hene. Bo çê ta niha Komîteya Darsna Destûrî nigihand ti armanca, Boçi rola Kurdan di Komîteya Destûrî de zeîf e? Em bêjin çi rola Tirkî, Rûsî, Îran û Amerîkan di vê komîteyê de heye? Boçi tenha Encûmena Niştimanî Kurdî û Rêveberiya Xweser bi şêweyekî fermî derbasî vê komîteyê nebûn? Çi kelem, çi zehmetî li pêşiya wan derketin? Di çarçoveya vê mijarê de û bo bersivdana van pirsan

Axaftin çi bû li ser danîna destûreka nû wek deriyekê ji bo çareseriyek siyasî bo welatê Sûriyeyê. Jixwe ew jî ji aliyên wan dewletên ku li Vîyanayê civî bûn wek dewletên dabîn ji bo Sûriyeyê. Di wê demê jixwe hevdeh dewlet li hev civiyan. Em bêjin ew komîte bi çi awayî ew komîte hata avakirin.

Miletê Sûrî û hêviyê wa û daxwaziyê wa divê destûrê de ne deh sal jî ez ez nabînim. Li ber çima ev destûr ser destê hêzên mezin hatiye got got ava bibî. Ji xwe ava nebû jî komîtek jê re hatiye avakirin. Ew komîte jî di bin siha levhatina Em karin bêjin siyasî di nav dewletê zîlhêz de, dewletê mezin de ew komîte hatiye avakirin. Nerîna milet ê Sûrî pê nehatiye standin, nerîna tevger û partiya pê nehatiye standin, nerîna miletê Kurd pê nehatiye standin. Tenê bi serweriya ê weka Rûsya û weka Tirka weka Îranê xwestine ku ya bi navê xwedkir rigiber Navê xwe dikir Rikber. Yê ku îro herêmê me yê Rojavayê Kurdistanê dagir kirine. Bingehê wê komîte ye. Ji bo ev gotina min pêşgeha ji wê bingehê re. Hate avakirin ku ji ya bi navê Rikberê beşek endam ji wê bin. Ji xwe du komîtê wê wê komîta destûrî hene. Komîtek piçûk heye û komîtek mezin heye. Komîta mezin sed û pêncî endam e. Sed û pêncî endam li hevdû leva kirina. Pêncî endam ji rejîmê ne û pêncî endam ji bi navê rikber ya lê ne rikbera bi navê hemahingiya îtîlafê ya û pêncî endam bi navê civaka sivîl e civaka bajarvanî ya. Her bi sed û pêncî endam. Ji wê komîteya fereh komîtek piçûk jî ava kirina. Dîsa her aliyek ji wa pazdeh endam in. Pazdeh endam in. Lê ew ew endam hatine bijartin neqandin li gor daxwaziyê rejîma Sûrî û li gor daxwaziyê Rûsya û Tirka û Îranê. hatine bijartin ji nav tevgera sûrî. Lewre ve jî nabin nûnerê tevgera sûrî. Wextên ha ku lev dirûnin jî ser xalina gotûbêj dikin lê lê hê xweşik neketina navaroka wa gotûbêja de jî. Çima ne ji ber ku neh dawaya siyasî nesaxlem e. Nerîna we ya siyasî nesaxlem e. Belê mamoste em ê em ê car dî em ê werin li ser wan xalê ana te dawî behs kirî em ê werin sawna lê ana em ê herin cem mamoste Faris bêtir mamoste Faris ana bêjin wek cara yekem belkî hate gotin di kongrê sûd şî bû dabera wan dewletê dabînkar Tirkiya û Rûsya û Îran di aliyê destûra Sûrî de. Lê bêjin bêhtirîn kija dewlet rola yê bêhtir rabû di aliyê avakirinê de û hem jî di aliyê çespandina hin prinsîp û xalan li vê komîteya Wek Mamoste Biradost got, yanî ev komîte hanê beşek ji wê biryara navnetewî a bîst û du pêncî û çar di wê biryarê de hatibû. Yanî sê xalê giring hebûn, çawa Komîtek ji bo Rêveberiya Sûriyê di bin navê Heyet Hukum Întîqaliye, Komîtek ji bo Bijartinê li Sûriyê û yek ji bo danîna dadgehê ya danîna destûra Sûriyê. Di wê biryarê de Xwest ku UN rolekê bilîze ji bo avakirina wê komîteyê. Di biryara navnetewiyê de ê pêşî wek ew komîte a ku Sûriya bi rê ve bibe dibe navê heyet hukûm întiqaliye dûra bijartinê ji bo Parlemanê Sûrî ku tê de ew jî karibe komîtkê Damezrînê ji bo danîna destûra Sûrî. Lê Rûsya wek te kirem kir di Soçî de ew xal guhart. Ji dêvla bi wê komîta Sûrya birêve bibe û yanî Sûrya deyne ser xeta rast go ev krîza wê naçareser bibe, Rûsa Rolek mezin nîst ku dest bi danîna destûrkê ji Sûriyê re bê danîn. Zan tevê hêla ez piçikî wilo. Destpêkê de Rûsya destûrek amade kir. Bi rastî ew destûra hanê hinek xalin baş tê de bûn. Yanî tê de ji bo Kurda di wê destûra Rûsî bela kir, tê de dawa hikum zatî Ji Sûriya re bi navê Hikumzatî Seqafî. Lê me dît rejîmê ew li destûra hanê qebûl nekir. Dora wek Mamoste Biradost got, komîteke mezin hat avakirin ji sê beşa, beşek ya rejîmê, beşek ya opozîsyona Sûrî û beşek ya civaka sivîl. Her her komîtek ji pêncî endamî û komîtek biçûktir jî her komîtek ji pazdeh endama. Di bahweriya me de yanî a rola mezin di avakirina vê komîtê de Rûsya bû, bi dû de Tirkiye bû. Rûsya û Tirkiye û rejîm û Eyran. Yanî bêtir yanî Eyran yanî piştgiriya rejîmê dike. Sewr sewr reş reş. Mamoste yanî di vê komîtê de Rûsya xwest wek ew dixwaze, wek Rûsya dixwaze destê xwe deyne ser Sûriya û krîza Sûrî çareser bike wek daxwazê Rûsan. Dewletên mezin, Amerîka, Ewropa, miletê Sûrî yanî dûrî vê komîtê bûn. Bi rûva jî biryara Netewînî girtî do do. Ji ber wilo jî, ji ber wilo jî gelek Dîroknasa gelek lêkolîn ver yanî dan xanî kirin û ev komît tenê ji bo wextê bixwe, ji bo demê dirêj bike. Ev komîte avakirina detûrê ne bi vê şêweyê divê yanî UN, Hey'etul Umam, Meclisel Emîn divê biryarke bide bikare li ser dawîkê bisekinin. Çilo ev destûra hane di demek nêzîk de yanî Çênabe destûrik di yanî heyetik ya komîtik destûrkê di sed salî di sor jî. Belê mamosta em ê li ser ew dema em bibêjin dema ku jêr hat danîn em ê êno ew ser wê xalî. Mamosta biradost ana bêjin komîte a darijtina destûra sûrî em bêjin bêtir xalên giring hebûn em bêjin ji aliyê rikberiya sûrî ew hemengiya sûrî ku tê dihatin gelgeşekirin, xalên giring çi bûn ji bo destûra Sûrî? Weke tê di zanîn di dîroka Sûrî de gelek destûr hatina danîn ta hinek dibêjin divê ev destûra ku hatiye danîn jî destûrek baş e ji bilî xala ew wa dibêjê ew mada ew mada çilî ew ku dibêjê ser pirsa partiya Baas ku serkirde ji bilî wan çi xalê giring hebûn. Belê. Te jî got mamosta ji xwe li gor ez jî mamosta feris dijim her du jî mamosteyê dîrokê ne. Em dîroka Sûrî xweşikanekî em zanin. Nêzîkî şazdeh destûra cara destûr hatiye nivîsandin û guhartin Sûrî de. Em karin pêjin pênc destûrê firmî Sûrî de ava bûne. Lê ez têbînîkê bêjim her ew qad destûrê hatine nivîsandin jî ne ser daxwaziya gelê Sûrî hatiya. Nivîsandin. Ille weke bêje taka ki rejîmê tê de heye û dewletê mezin tên komîte avatin û wê destûr dinivîsin. Lewra vêje û Xala Balkê jî navê Kurda wek Kurd di yek vaqa destûra de nîne. Ev destûrên heye hemû çik ava bûne Navê Kurda tê tînin û mafê Kurda jî ya ya niha jî ya niha jî tê tînin gotûbêjkirin jî tu dî ê me jî daxwaz na me hena wek netewa Kurd navê me tê hebê şanda me tê hebê rengê me jî tê de hebê lê tişta ku niha rikber ser pirsa da û rejîm lewdir û destûrê de Tişt na em dizanin ku berjewendîperestî ne û siyasî ne. Ew jî ne di xizmeta gelê Sûrî de ne. Wek em ser çi levnayîn, ser desthilatdariya serok levnayîn, ser rengê berleman, avakirina berleman levnayîn. Wek em gotî jî hê xweşik neketine xala de ku tu bêj nekirine jî ha.

Xwestina demê ya, demê ji xwe re bistîn, her alîkek di di di di di va di va destwerdanê ecendatê navnetewî de di Sûrî de. Tirk wê rikberê leyîzênin, Îran û Rûsî wê pişta Sûrî girin. Lê çi çi bêhtir dengê xwe derxê di meydanê de kî kare kê kî kî di şer de bi ser dikevî. Lewra vê ca hemû li hêviya Encamê meydanê ne. Wextê têne destûrê ku gotûbêj bikin, hê neketine axaftina gotûbêj a destûrê te diyê pef ketin. Hevdû kirine teror ew, hevdû kirine kûjer, hevdû kirine birêngiyan û demjimêrekî doh ser va tişta tewana wê wê qedên. Tarî ya vê tarî nexasimiye ya şeşê ji xwe bêencam ji binî derket. Ew tivî ku destpêkê jixwe weke em zanin

Em dibêjin ji meha Nîsanê ta meha Cotmehê nû dest pê kir û sedemê rewşanbî çû. Xwe sedemê sereke ku rejîma Sûrî nedixwest li dar keve careke dibên navê bijartinê li Sûrî çêbibin. Carek dê ku ev komîtehanê dibên Navê ev oposyona Sûrî de ku destdirêjî, destwerdan di vê komîtê de bê, carek din jî yanî rejîm dixwaze derfetê bistîne ku destê xwe dayîn ser xaka Sûrî bi tevahî. Ji ber wilo jî yanî tim û dayîn wek te kerem kir ger bê te ji wan yanî ew ger rakir û bi taybetî li cem Rûsa, li cem Rûsa rejîm, Rejîma Sûrî nedişt bê derson bê Şamê. Rûsa şandik şandin şandik şandin Şamê gotenê bi bî derson rûn. û destpêkê ji destpêka rûnişta qolaxa şa destpêkê de ji hinek hêvî hatin avakirin. Lê mixabin piştî ew teqîna li Şamê çêbû, Rûsa Rûsa Rûs dibêjin xwe Biderstone diyar kir ku bi hêvîk mezin di vê rûniştinê de çêbû yanî em nikarîbûn bigihîn tişkî Rûsa xwe daxuyanî kirin got rejîma Sûrî biryar Şamê çûyê ji ew komîta girêdayî Şamî got Şam ya rejîma Sûrî dibêje ev

Ev opozîsyon em ti hêvî ser nayê girêdan, destek in di destê Tirka de û Tirk jî berjewendîyên wan mezin di Sûrî de hene. Rejîm naxwaze ev komîte hanê her li serî tenê dixwaze ew destûra du hezar û duwazdan pêk bîne. Tevgo wek mamoste got, yanî di bihaweriya me de gelek destûr Sûrî de hatin danîn. Lê destûrê sala hezar û neh sed û pêncî Hên beşek ji opozisyonê jî dibêjin û ev ê derxwazê Sûrî jî dibêjin ku ew destûra hanê destûrê. Mamosta çima dem jê rehat danî? Yani şixwa yani şixwa ew e. Yani di wê biryarê de gerek UN, gerek Meclisel Emîn, gerek dewletê gerandî ker ji vê Danûstandin herî gerek demek jêr daniyane. Ev komîte hanê rûdinê ji bo destûrkên Sûrî deyîn. Ne ji bo guftugoyî ji bo çareserkirina pirsgirêka Sûrî. Êç ê pirsgirêka Sûrî çareser bike di bahoreya me de beşên siyasî ne. Ev bes ev beşê hanê beşên.

Heger dewletê gerantîker ji Sûrî re ya ji ya ya Meclisîl Emn divê biryar ke bistînin demkî ji vê komîtê re deynin mehik, di meh, sê meh divê li hevdû rûnin û ew xa ew yanî Gil Bîdrson gerek wilo neke yanî bi rastî yanî Gil Bîdrson yanî hêviyê miletê Sûrî pêk nayne. Gerek ew Bernamecikî deyne di wê bernamecîhanê de got li ser xalib di dosyê guftûgo bikin. Lê mixabin wexta demê ji wa li ber dide yanî giştik jî hûn jî zanin yanî ew ev komîtê ji Umam Mutehîde derdikevin giş yanî cê fesadê ne mixabin û ew jî li gor Belê mamosta mamosta Bradus ev rewşname wilo zêde neh hewl dirêj kir.

Dixwaze dirêj bike ka rejîma Tirk heta çi qonaxê guharê dûrî NATOkê û dûrî Amerîka û Çesayekê vekişîne ser aliyê xwe de. Û bi vî rengî her xwe rejîma Sûrî ha baweriya wê heye hişmendiya nehate guhartin. Desthilat divê min yên destê wê neda. Hikim divê min destê wê neda. Û bi çi rengî bê nade jî. û Rûsya pişta wê digirî û Îran pişta wê digirî û heta Sînê pişta wê digirî û Hizbullah pişta wê digirî bawerî pê diçê din bijî ez ê bi ser kevim. Lewra vê cevxtê ku niha hatiye ketiye gotûbêje destûyê de di bin fişarekê de hatiye fişarekê de de qena ba dewletê weke Rûsya bi Tirka wa qaya qayîl bikê. Lê di hindurê xwe de baweriya vê destûrê nayê. Dibêje kengî bê ez ê vê ya xwedkê rik ber ez ê wê tune kim. Kengî bê ez ê wê tune kim. Lewra vê ca dirêj dikî. Niha bi rastî jî mamoste aniha dema ku bê komîteyek darijtin a destûra Sûrî ji bo paşeroja Sûrî. Lê em dibînin aniha wek xala weke bêjin ne navendî, lamerkezî ye. Dema ku tê tirhkirin ji alî aliyan ve û em dixwazin welatekî ne navendî bê, ne merkezî bê, federalî bê ya em bêjin xalên aliyê rêvebiriya parêzaran ferehtir bike. Em dibînin Tirk. Berî her kesî ew berî miletê Sûrî dibêje em vê xalê qebûl nakin a piştî. Rast. Destwerdanê dikê. Destwerdanê dikê. Lê vêje ez ê divê neyna xwe divê bêjim. Ez ê bêjim Tirk wê divê de bi ser nekevin. Çima bi ser nekevin? Dibeşe hişmendiya civakî, çanda civakî, çanda navdewletî hatiye guhardin. Nema îde desthilatdarê navendî di pejirênê qebûl dikê. Nema qebûl dikê. Niha me behsa navendî kir na. Ji bo em weka.

یعنی دixwazê wê jî Bertaraf xwe bike. bike û em di hinekî weke bêje xwese- xwezayetê yan xweseriyê bidine herêmê Sûrê ku ew jî rola xwe bilîzin. Û ji xwe çanda bêje nav dewletî piranîyayîna navendî ya. Bêje û û heta ev rikberan behs nakin ji xwe rikber jî em nika êdî bêje rikbera ji ber tenê komek maye girêdayî bi tirka ve. Ev ê goh bajarê me serê kanî ew dagir kirina. Em ne navê rikber Ji ber ku ber si'ê yê weka Gelyûm yê dî hemû xwe jê qera haya, siyasetmedar nava dana me na, heta bi wê rikberî jî mamoste Gulan heta bi wê rikberî ew jî ne navendiyê dixwazî niha di distûrê de. Ew rikber nav nabe ji çetene û murtezek nav halo halo û ev nabe îtîlaf vî rengî heta bi wê jî ne navendiyê dixwazî. Ji mesleta navendiyê û destwerdana Tirkiye tê de wê bi ser nekevî. Ne navendiyê û pkk ê Sûrî de. Em bêjin weke bêjî

Ew jî divê rotînek ji bo xatê dirêj bî. Çil û komîteya piçûk hene bê çil û pênc endam in. Lev dirûnin heta ku lev werin ha ka hê hêsa xalekî lev nehatine jî xweşik jî. Ku lev hatin nûka wê veguhêzin komîteya mezin. Te nas kir û komîteya mezin nûka yê xal bi xal ji ser erê kir nûka bêje payakine nav gel ji xwe ve girîgeha. Lew re bêje ev jî divê aslengîgek demêra. Yanî seranser em zanin ku rastî Di vê komîtê de gorî sîyaneta min ji hineke kesê ji bekes vîr re. Li bin hena çanda wa piçikî xurt bûye. Hinekî wilo nirxê gel û nirxê kurda î dezan. Li bin li bin ha yekî du ez ji sed û pêncî endamî ancak sê çar kes hena çanda wa hatiye guhartin li gor mafê mileta. Lê yê dîtir kê tev de tiştek ji destûrê guhartiya destûrê van. Tev hemû hewldanê wa sîyasî ne. Kê kê bide erde kê kê bişkêne kê kê tinde bike.

Ti rola wê di vê komîteyê tune ya? Rêdan ji wan rayê danîn. Ne em bêjin Encûmena Niştimanî Kurdî jî û ne rêveberiya Xweser jî û ne navê Kurdan tê gilikî jî kêm e. Yanî ji bo pirsa te bi rastî yanî ew dewletê te kerem kirin baweriya me dê Amerîka heya niha ti dest werda di çareserkirina pirsgirêka Sûrî de nekirî? Tenê wek bi erebî dibêjin îdaretel ezme yanî tu projeyê wê najî tune ne. Rûsya dixwaze wek berjewendiyê xwe pirsgirêka Sûrî çareser bike ji ber wilo jî heya dawî piştgiriya rejîma Sûrî dike. Ji bo xalê destûrê di bahweriya me de yanî divê em gilkî ser bisekinin ev rêkberiya ya ev opozîsyona yanî tevgo bi hêvîl ser nayên girêdan lê tenê ji bo berjewendiyê Tirkan dixebitin mixabin û Tirk jî dixwazin di vê destûra hanê de Kurda tune bikin. Kurd Hacî Sêwayî got Kurd ji vê ji vê krîzê xwe bê ne tenê maf bê hebûn derkevin. Tu dibînî Kurda qir dike. Dixwaze pirsgirêka Kurdî li Sûriya sed salî li paş xe. Ji ber wilo jî yanî di vir de yanî wextan bên ser pirsgirêka Kurdî li Sûriya de rêcîn Tirk, Îran, Opozîsyon dixwazin yanî ser vê xalê tenê destê xwe dayên ser vê xalê ev xala hanê guftûgo nebe. Û çi çi cara pirsgirêka kurdî tê guftûgokirin ya gengeşekirin di civatê navnetewî de ya di navbera opozîsyonê de ya rejîm li kurdan nare tenê. Mamoste bes ez ê vê gotinê yanî tenê dixwazin Sûriya perçe bikin. Kî Sûriya perçe dikir? Baweriyan bidin haka opozisyon Sûriya perçe kirî, ne Kurda perçe kirî. Yanî herêmê Kurd tê de deselatdar in, di bala xwe dê dê. Hîna kinê ew e, saziyê hikûmetê, hîna kinê e, e, tiştê hikûmetê pêk dirên, perê hikûmetê pêk tên, e, zimanê erebî pêk tê. Lê li aliyê opozisyonê Yani tişkî e, dewleta Sûriyê Sûriyê têtene têtene, û belê. teolojî wexta li Kurdan de nerin Kurd dixwazin Sûriya perçe bikin û çi dema rejîmê ya opozisyonê e, reşbelekek yani ji bo e, destûra Sûrî ya ji bo çareserkirina pirsgirêka Sûrî tînin dibêjin ew kesê bo Sûriya perçe bikin. Ji ber wilo jî di baweriya me de

Ne yekdestîn, ne hevgirtîn. Niha ka Kurd, yanî Kurd belav bûn. Di navbera rêveberiyê de, di navbera şanda Encumana Niştimana Kurdî de, di navbera hinek partî û piraniyên civak a sivîl, ku dûrî her yanî dûrî her du aliyan Û tenê yanî gelek dostê Kurda û di pêşiya wana di Rûs di ji hemêmîn yanî biryar hasta din go muna sa Kurdî çê bikin. Mixabin em Kurd em negiyan wê nirînê em negiyan hêviya miletê xwe em negiyan wê bahweriyê go em ê Hêviyê xwe pêk bînin. Emerîka zêdî salkê hewl dide. Farensa zêdî salkê hewl dide. Go kurda bigîn hev bê yani ji bo merceî kurdî lêvegerê kurdî çêbê. Ji bo giranî xwe çêbê civakana dewletî de. Yani wexta tu dir nav opozisyonê tu qels dir. Ji te dibêjin beşek ji we dervê vê encimana niştimanî kurd. Tu lê rêveberiyê dinare Dibêjin beşik ji we dervî vê rêveberiya hanê. Her du beş wexta digên hev gelek partî civaka sivîl dibêjin hûn nûnetiya kurda nakin. Divê em kurd wek tevgera siyasî kurdî wek civaka sivîl em berjewendiyê miletê xwe Dê bidin pêşiya çavê xwe û em karibin li hevdû bikin ser xalên tenê çil û nûnertî ya Kurda bikin. Bera her yek nirîna wana ji bo çareserkirinê baş qebin. Bes çilo em karibin bi nûnerê Kurda ji ber wan û Amerîka jî wê fişara mezin, wê rola mezin nanî ji bo Kurd bine wek Kurd beşdarî va komîteya bibin ji ber ku Amerîka heya naka bi haweriya wêna bi Ev tiştê divê nabe. Kingî bibê cedî mumkin e Amerîka rolek baş bilîzê. Lê Rûs û rejîm a Îran û Tirk her çar dixwazin ku Kurd wilo lawaz bin herin va komîta. Bi qelsî ji pazdeh niha yek nûnerê Kurda heye, ji sed û pêncî

Sedim dema ku ez ez dizanim ku ana Türk ji xêrê ji Kurdan re naxwazin. Û her sêwayî ê herî sereke ewa ku Kurd di vê herêmê de nebin xwedî maf, nebin hebûna wan tune be. Bo çi tenha ev? Ez ke herim di vir de bêjim mamosta hinekî sûcê Kurda jî tê de heye. Kurda di veqa qûnaxê derbas bigire.

Di vê yekemîn kesayeteke netewî mihore hebê heta mo netewî bitî. Tevgera mo hebê. Kesayeteke kurdî mihore bê, çanda mo, kirina mo, dehdana mo kurdî bê heta ku mo xebata kurdî bikir di çavê hevalê xwe de mo xwe bi nas kirin. Çendî destûra hatiye nivîsandin, mamosta Fahirî jî zanê, Mihemed Kurd Alî yek ji wa kurdê ku navê kurd bi xwe vekiribû, dijî çanda kurdî bû di destûra Swîd de. Brahim Helano koka xwe kurd bû hezar û neh sed û bîst û heşt a destûra dema bon sof rezî de nivîsan û di siha de nû kirin ew destûr serokê komîte destûrê bû û mafê kurdan nexiste tê de. Nama ji herêma Cizîrê ji vir du cara çû di hezar û neh sed û bîst û heşt de jî û sih û sê de jî ji milet û ji rehspiya û ji Kurda çûn ji bo xatê wa destûra navê Kurda bi hatê din û herêmeke wek xwesî vir ava bikin li wê dê jî weke Brahîm Henan û ew daxwazî xwe pûç berdan. Niha ev ev destûra ku niha ava dibî wek wewka niha gotî nûnerê enekesê jî hene. Enekesê bêhêza. Çima bêhêza? Hindike û nexwerta û beşekî dî herî mezin ser erdê hêz heye Ew beş jê dûr e. Beşê Rêvebera Xweser ê ku bi çek û bi leşkerî û bi berxwedar YPG'ê YPJ'ê heyî û herêm rizgar kirin xûnexa ew ew der heye. Ana kesê nabêje çima ez bêhêz im di vê komîteha destûrî de. Nabêje çima ez bêhêz im di vê rikbera îtîlafê de. Nabêje birayê min ê kurd heye di di Rêveberiya Xweser de ka em ê xwe nêzîkî hev dikin. Cih rojeke ji wan negotiye bila ew jî were min re bê pişt wek in hewa behs kir ji bo xelkê em bandorê bikin. Ez ji birayê xwe re bêjim. Di vê destûrê de niha ev destûr ava nabe. Çi komîta rekiberê bê û çi komîta rejîm bê bi deha kurd nava dihena. Deha kurd nava dihena lê kurdîtiya xwe hûn dan kurdîtiya xwe ji bîr kirina. Hestê wan hene dimîne. Mînak siyanta me ji her cihê me îra. Serokê komîta rejîmê Ehmed li Kuz biriya. Kuz birî. Kuzat birî. Bi kurdî yanî kuzat birî. Kirina Ehmed Kuz berî ne. Koka xwe ve kurd e. Kurd a hêj kurdiyetê hîna. Di werê serokê komîteya rikberî heka ne ji navî Ehmedul Kurd ya. Gotina Kurdî ji bêve ewî jî hêj kurdiyetê hîna. Vê jê wextê ku mho hêj netewa xwe nebê û mho ji netewa xwe neke xelk mho çavê xwe de nabîne. Îro ene kesê me got sed û pêncî endamê komîteya mezin a rêjeya Kurda di Swîd re ber dilê min. Ji xwe ziya rastî bêjim

Pênc sedî tenê kurd in. Em bêjin ew her ew her dê jî hezir jî ne ne ne ji wan kesayetên bawerê min de ê zagon zagonnas in û mafnas in û xwedîbawer in û belkî xibrawayî diplomasî jî tune be. Belê. Mamoste aniha te got te got ser bêhêziyê. Ana rêveberiya Xweser tevî ku hêzeke siyasî ye, tevî ku hêzeke leşkerî jî heye, tevî ku em bêjin ji aliyê venasînê ve ji navdewletî, civaka navdewletî jî rêveberiya Xweser îro dawnsandin pêr dibe wek wek rêveberiyek ferbî di vê herêmê de. Lê tevî wisa jî ne Amerîka û ne Rûs nebûne piştgir ji rêveberiya Xweser re ku derbasî komêteya dariştina dariştina destpêyî. Ev jî sedema ye. Rêveberiya Xweser tevlî kêmiyayî heye. Li gor neyna min a roşenbîrî û dîroknasî ya herî nûnerîtî ya doza kurdî dike. Tevlî birayê me ya ereb û siryanî tê hene. Ve jê ya ku bi rast nûneriya doza kurdî dike û azadiya doza kurdî pê re heye. Tevlî kê me ya hê jî ev dijmina ditirsênê. Rejîm şirêrê vira xwe ser dike û tewana me vedike. Niha gelek cara Em em daxwaziya gotûbêja bi rejîmê re dikin. Em xwe dikin Sûrî weke hate jî got Mamosta Fadil jî got em ne parçeperestê Sûrî ne na. Lê rejîma Sûrî çareseriya pirsa Kurdî jî wil Şamê paytexta Şamê bê. Lê bi rejîma Sûrî hê xwedî vê çanda reşa tariya di bara Kurda de Kurda nabîne erê kinarê vexwazin û di bin erdê de jî Bey me jî nikare tiştekî bigire vê rejîma Sûrî ya. Di herêmê rê ve bira xwe ser de em hêvê diparêzin û di çepa ra di artêşa va de jî hê jî pêdiviyayê me heye bêhêza Sûrî ya jî qûrat heye. Rûsya ji ber xatirê ku rejîmê qayîl dikî, xwe Rûsya carekê destûr di ca destûr paya kir. Di nav va destûra de mafê kurda behs kir. Lê rejîmê jî kire destûreke nejatperestî û tirka jî û rikberî jî çima mafê kurda tê de hebû. Rûsya jî nikare ji dervî rejîmê têkiliya xurt ke bi rêva xwe ser. Rûsya jî xwe digihêne rêveberiya xwe ser, qizinca jê dike, berciveh dimeşe lê dixwaze wê biherînin hundirûyê rejîma Sûrî de. Ev jî heye. Lê rêveya xwe ser li ber xwe dixê, di qada de, di meydan siyasî de rêdihere. Ji xwe vê ca Tirk, Tirk We jî got, em tev zanin jî rejîma tirk roja ku Xwedê çê kir dijî doda Kurdî ya. Ew dijminkarê Kurda ye. Dijminkarê herî mezin e bi hemû hêza xwe û alafê xwe dijminatiya doza Kurdî dike. Naxwaze ti serkeftinê Kurda li vir de hebe. Ana ev ev lewre vêje di vir de. Lebatê ku ew leşkerî jî dibin roja îro. Ez ji birayê xwe re bêjim. Lewre di vir de tê heta wextê ku destûra Komîteya Destûrê a vat kî heta rêkberê a vat kî nahêle hebûna Kurda tê de xurt bî. Yanî cem wî gotin Erdogan bê Kurdê qenc û Kurdê pîs her na mixabin. Kê qenc li cem Erdogan ne xwe yek û daxwazî Erdogan pêk tênî na. Kê Kurdê pîs ê ku azadiya netewî dixwazî. Lewra vê cetê ku destûr bê ava bê, rêkber bê ava bikê hebûna Kurdê xwedî hêl jê dûr dikê. û heta hebûna Kurdê xwedî hêz jê dûr e bi taybet ev raya xweser ne destûr bi ser dikeve û ne çareseriya aştiya ne jî sûdê jî pêsî û talîb çi rengî jî bo ke bêhêgan gotî mesela navendî Rûsya jî bê û Amerîka jî bê kî bê jî wê li dîsa rêveberiya xweser vegerin û we behsa Amerîka jî Amerîka jî li ser qadê li erdê bi rêveberiya xweser e taybet hêza sûdê qûrat û her rût dê xuya kirin lê di hêdî yek di saziya rêxistina navnetewî de mixabin piştgiriyayê nakin. Piştgiriyayê nakin. Bi Rûsya jî ana beşdarî komîteya a daristina destûra Sûrî bî. Mamosta Faris ana berî ez bêjim belkî duh bû belkî ger bê Trison ragihand ku wek bêhêviyekî ji vê dawsnana komîteya daristina destûra Sûrî

amade kiribûn ew her şeş xalê hanê jî bi rastî tişkî destûrê tê tînê xalên necatperestî ne xalên yanî tenê ji bo ev danûstandin ser neke yanî tu li we xala binare yanî bi rastî Yanî ew Hêj duh hêşmendiya berê de ye. Hêşmendiye de ye. Ew hêviyê miletê Sûriyê tiştek di wan hatine dixwaze vegere rejîmek wek rejîma Baas ew xalata kerem kir a heşta gora kirine. Ew jî dixwazin wê xaliyê vegerîn. Dixwazin yanî tenê ev rejîm bimîne wek xwe. Mixabin yanî opozisyona me jî Yan wexta tê ser berjewendiyê miletê Sûrî. Ew nûnerê ne nûnerê miletê Sûrî. Bo ne nûnerên kesayetîn. Acinda te jî bîte. Û dora nûnerê Tirkanê tê bîra te roja çûn Soçî. Wexta nehiştin derbas bin, vê oposyona me biryarek standin, daxuyaniyek derxistin got Tirk nûner tiya mezg. Te dît giştik jî li wî metarî û lo li wê erda hanê razeyî. Ev ne nûnerê mileta Sûrî. Ez têm ser xala birayê Bradosî yanî yên bi di baweriyan bidê. Hegi tu xwedî hêz bê divê te ev girtî bi. Heger em wek Kurd yanî xelk nayên me me bêjik nakin ev qenc û ev paş e. Ev nûnerê Kurdayî û ev ne nûnerê Kurdayî. Divê îro rêveberiya Li xwe vegere em çilo karibin bi yek hêzê derbasî vê komîtehanê bibin. Em çilo bi navê Kurda derbas bibin. Ê me tecrîbak tehl ev deh salê me heye tu de tu dirikî de tu ne nûnerê miletê xwe yî. Divê em bibin nûnerê miletê xwe. Ev rêveberiya hanê mamoste Pradûst yanî rêveberiya mintiqê dike. Em dixwazin nûnerê kurda hebin. Mafê kurda divê destûrê. Em tenê dixwazin hinek hinek mewad, bend di vê destûrê de hebin. Em kurd wexta bibin dengdan em ti carî bi ser nakevin. Ez jê re dibêjin mewad fewq destûrî ye. Em wek te kirem kir ew hêzê kurda hebin. Em va di riya dostê xwe re Diriya Rûsa re, diriya Amerîka re, diriya Fransa re, diriya ev fişarkê lê vê komîtê bikin, rejîma Sûrî bikin, ku hinek xal bê danîn, ji war bêjin xal fok di Sûriye. Tenê îtîrafê bi mafê miletê Kurd di Sûriye bikin. Yani ev maf çi ne? Wê çaxê em karin li ser wan bisekin. Bes ev tenê di destûra me de bin, em ê karibin sibe gavin di babêjin. Bes tê bîra te Tirka yanî xetik sor li ber derbas bûna nûnerê bi navê Kurda di vê komîta hene. Yekê Kurd di di komîta rejîmê de bû Omer Osî. Ne? Tirk yanî wek yanî xeta sor ser xeta sor ser navî danî û nehişt her û rejîmê jî rejîmê jî bi a Tirka kir. Yanî nehiştin

Nunes dîk di wêna dikê ji xwe bê wêna bi yanî di yanî wexta me rûx yanî bixwazê nuner nunes kurda şandê kurdî biçûk di sê verê de hebû seroketiya şerîf başa yanî mafê kurda xist di sê verê de heya dewlet dikeve ji ber ku nunerê kurda di lozanê tune bû Te dît Lozanê Kurd yanî wek peymanek Kurd yanî fişarek li ser Kurda kir sed salî li paş xistin. Em karibin îro yanî dixtkê bikin wek di rêya programê te de em bêjin civaka Kurdî. Divê tu li milletê xwe çareserî divê yek bin. Divê bigên hev çareserî ji wê pê bin pêşiya Kurda tune bin. Tenê tenê ene kesê nûnertgeha Kurda nake, rêveber tenê nûnertgeha Kurda nake, ê nûnertgeha Kurda bike divê şandek hevbeş be, civaka sivîl be, wek te kerem kir tevgera siyasî Kurdî bi piranîyê hêzê xwe ve hinek yanî em rê bidin jinê jin Tê de hazir be we çaxê de bê şandek kurdî kîj me here bi serê xwe êş ê nûnertiya partiya xwe be nûnertiya hêza xwe be nûnertiya ew laşê go Mamose tu jî aniha ji mariya partiyên siyasî bi xwe jî bi wisa demek ji lawaziya me aniha go em bijimêrin partiyên siyasî kurdî Gaye Sadî Min xwe ku her her partî nûnereke xwe bişîn ma divê komîte a nûnertiya kurdekê divê sed Şixwa yani ev çê bûne mamoste Gulal. Yani ev partî hinek hatine avakirin ez naxwazim ev qerekame ser wê. Ji bo pirsgirêka kurdî li paş keve ne li pêş keve. Hêzê sereke yani xelk zanê di do si sê çar pênc hêz hene xuyanê ser erdê. Yani Dewletê navnetewî dizanîn, rejîma Sûrî dizanîn, miletê Kurd li Sûriya dizanîn. Wexta ku ev çar pênc hêzê ku em nexwazin kesî bi nav bikin li vir de bigên hev ew di bin nûnerê Kurd de partîyek biçûk nikaribe ev nûnertiya menak ji ber wina. Mamoste Biradost, enha bi rastî jî derîn in hena roja îro? Arîn siyasîyanan dibêjin dibê ev komîteya daniştina destûra Sûrî tiştekî ji Kurda re nake. Ya baş ew e Kurd weka na mamosta Fariz jî got Kurd û xelef bidin hev weke dibêjin herîtî nerînên xwe ew nûnerên xwe deyin û herin pêtixta Şamê. Çareserkirina pirsgirêka Kurdî li Şamê li gel hikûmeta Sûrî rûnin bê em daxwazên me ev in

Di di Lozanê de Tirka Tirk xwert bû, hêza Kurda dîsa qels bû. Kurd xwe qels bûn, Fransa û Brîtanya jî pişta Kurda berdan. Tenas kir. Yani ez têma ser xala hêzê, hêz giring e ji me re divê hêz hebê bi çi rengî bî. Îro vê hêza me hey îro Rêveberiya Xweser e ne? Rêveberiya Xweser serketiye çandek jî paya kiriye. Di nav xwe de jî birayê me ya Ereb û Siryan jî Mafê Kurda wa erê kiriya, bê bawer bûna. Rêveberiya Xweser îro rast e neyar ne tevya Kurdî tiriya. Kurd tê de xwertin, dema bikeve got û bêje de doza Kurdî bi ser biêxî. Lê destûr wek nehat. Ev komîta ez wek kesekî hêviyên pê nîne û dîsa ez kêfxweş dibim dema ku şam singa xwe vekî bi çandek nû. û ev deh sal e Sûrî xirab bê, tê wêrankirin jê re bibê amoze, jê re bibê şîret, jê re bibê ders yanî ez nemakarin bi wê çanda berê ez Sûrî rêve bibirim. Mana xwe em bibêjin gereka Kurd. Civîna yekemîn civî wextê di destpêka vê aloja Sûrî de wextê got Şamê Bakir e tevgera Kurd got werne Şamê goto ez yek jê min dixwest tevgera Kurd herî Şamê pê re goto wêj bike. Min got bila keysê li vê rewşê bênin mercê xweser rejîmê ferz kirin hingî rejîmê gelekî